avuxeni vatsonga ha mi losa na ku mi amukela eka dilolostro channel leyi i chanele leyi avelanaka na n'wina entertainment ya vatsonga na vunanga bya vatsonga hi ku angarhela naswona chanele leyiwani ya ha ku sungula naswona ya ha lava nseketelo wa n'wina hi kombeliwa ku subscribe hi nga rivali ku khensa lava va nga hi seketela hikuva va subscribe ku subscribe swi ku pfuna leswaku u nga saleli endzhaku eka minongonoko leyi vaka na yona nkarhi lowu taka laha ka chanele leyiwani se namuntlha hi lava ku ya vulavula ka hlokomhaka ya ku nyiko ya nqambi a yi khomiwangi hi producer kumbe a yi khomiwangi hi muhumelerisi leswiya swa ku mi kuma ku munhu loko a a ri a kha a tirha na artist yo karhi kumbe a kha a tirha na producer yo karhi muhumelerisi loyi a n'wi humelerisaka aka tinsimu ta yena a hi xibohebohe xa ku u fanele u tirha na yena tot and tot munhu yaloye u nga tirha na yena ivi ku fika nkarhi wo karhi u ti endlela swa wena kumbe u cinca u ya tirha na munhu un'wanyana a swi na probleme sweswo xikombiso hi na beni mahingani beni mahingani loko a sungula ku yimbelela a chaya disco and a tirha na producer yin'wana leyi a ku ri general muska u chaye tinghoma ta yena ti fika ti tiveka hambileswi a ti nga tiviki ku fana na sweswi swi a tivikisaka xiswona mara u tivekile ivi a tlhe a suka kwalani a ya tirha na lipopo poison la a tirha na prince rangani na joe shirimani ende u fike a twakala nakona komba ku nyiko yi le ka yena a yi le ka producer endzhakeni ka sweswo nakona ku vi ku va na album ya jambatana leyi a nga a yi tirha aka mapayitela na jambatana album ya mangoba yi fike yi twakala swinene na yona ku ri ku hi ku producer a ku nga ri a ku nga ri tona ti-producer letiya a tirha na tona le ka lipopo poison ku komba ku nyiko yi va yi ri kona a tlhe a suka fute a hambana na na joe sherimani a ya tirha na prince rangani va ri vambirhi a fika nakona a karhata swinene mihisa luya sweswo swi na swo swi hi tiyisisela ku himpela mihisa loyiwani u na nyiko a swi heleli kwalano u tlhele a suka va loko va ta va hambanile na prince rhangani a ya tirha na hlawu the gupta u fike nakona a karhata swinene na sweswi wa ha ri ku karhateni mihisa loyiwani ku ri ku hi ku a kha a tirha na na ti-producer to hambanahambana so sweswi hi tiyisela ku nyiko ya munhu a yi khomiwangi hi producer kumbe muhumelerisi um xin'wana xa swikombiso lexi hi nga xi tirhisaka ku seketela leswaku indeed nyiko ya nqambi a yi khomiwangi hi muhumelerisi I tatana Phosa Ndlovu va ku huma eka Nghovo eGiyani lava va tivekaka swinene eka xiyenge xa swa vunanga tanihi Mister Post. Mister Post loko hi ta sungula ku va tiva evunangeni a va chayeriwa kumbe ku humelerisiwa hi Mambawulele. Eh kwale ndzhaku kwale loko va ba ti-album ta vo Woza laha ku nga na nghoma liya ya Woza laha va nga fika yi va dumisa swinene a va tirha na Mambawulele ivi hi ku famba ka nkarhi va suka eka Mambawulele swi ta laha va nga fika va ta tirha na tatana. Joe Shirimani nakona va fike va karhata swinene va twala swinene va producer kumbe va humelerisa na tatana Joe Shirimani vunanga bya matimba swinene lebyi nga hetlela byi kurise na vito ra vona ku fika laha se ri nga fika kona sweswi va tlhela va suka ka tatana Joe Shirimani va ta ku ta va ta tirhisana na Mpanyasi kumbe DJ Hulela na DJ Gift laha na sweswi va ha ri ku karhateni va ha ri ku ku tswaleni swinene lexi i xikombiso kumbe leswi swi tiyisisa leswaku hi mpela a swi bohi leswaku um eh, nqambi yi omelela eka producer yin'we hikuva swi hetelela swi fikisa producer yin'we laha ka ku yi tshama yi kha yi chaya swilo swin'we kumbe yi hetelela yi vuyelela mimpfumawulo ivi swi dlaya nyanyulo lowuya wu faneleke wu va kona eka tinqambi okay xin'wanyana futhi eh, xitsundzuxo lexi hi nga xi nyikaka aka aka tinqambi i ku a swi bihangi ku u nga ya u ya kumbe u nga hakela producer yo karhi ku va yi ta yi ta tirha ntirho wo karhi aka album ya wena xikombiso ku va yi fika yi mixa yi tlhela yi master album ya wena a swi bihangi sweswo hi um a ni tshembi ku kona munhu loyi a nga vilelaku loko wo fika u n'wi vitana u fika u n'wi hakela mali ya ku a fika a mixa na ku master hambiloko ka nga tsaliwi ka gwangwandla kumbe ka cover ya wena eh sweswo a swi nge vi na problem mhaka yi kulukumba no ta va n'wi hakerile ende sweswo swi ta pfuna wena nqambi ku music wa wena wu tshama wu ri na quality u tshama u kha u nyika vaseketeri va wena swilo leswi swi swi twakalaka kahle swi swi swi swi nga swi nga vi na ku vuyelela ti-reputations mi kuma ku repitiwa ti-beat ti-sound se loko u tirha na vanhu vo hambanahambana sweswo swi ku pfuna na ku music wa wena wu tshama wu ri na matimba swinene um i think vatsonga especially tinqambi ta vatsonga va fanele va dyondza one or two things from um xiyimbeleri xa vunanga bya ririmi ra Xivhenda Makhadzi ti aka ti-album ta Makhadzi tinghoma to tala mi kuma ku ti chaye hi vanhu vo vo hambanahambana leswi a swi pfuna ku munhu a nga teki xidlodlo a endla nga ku hi yena a nga khoma talenta ya Makhadzi leswaku a swi bihangi ku i ri nqambi ya Xitsonga i humesa album ya ten songs leti hinkwato ti nga chayiwa hi vanhu vo hambana i humesa album i kuma ku track rin'wana ri chayiwe hi joe xirimani rin'wanyana hi prince rhangani rin'wanyana hi tlawude gupta rin'wanyana hi panyasi rin'wanyana hi dj gift rin'wanyana hi mabevani rin'wanyana hi tt makhanya rin'wanyana hi mambawulele rin'wanyana hi mapayitele rin'wanyana hi soli makamu sweswo swi ta ku pfuna ku endla ku swi nga fiki laha munhu loyi a ku chayela kumbe producer a twi nga ku i khome nyiko ya wena nyiko ya nqambi a yi le ka producer yi le ndzeni ka nqambi Ma ku un'wana na un'wana i nyikiwe nyiko ya yena ku hava ku nyiko ya mina as muyimbeleri loko ku ri ku ni tani ri muyimbeleri yi ta va yi khome hi producer se i nkomu vatsonga ha khensa loko mi vone this um video ku ta fika kwala yi nga fika kona yena ni mahlweni mi hi seketela aka channel ya dilolostro channel ya kwala ka youtube ya boti dilolostro na le ka youtube channel ya mahlalu wa xitsonga entertainment ya mina i nkomu peace